Helo a chroeso i chweched pennod ein cyfres newydd Clonc a Chan gyda fi, Gwen Shenton, Swyddog Cymuned Menter Iaith Castell Nedd Port Talbot. Yn ystod y cyfnod ansicr hwn, beth am ddod i adnabod rhai o'r pobl lleol sy'n serennu mewn meysydd amrywiol? Byddaf fi'n cael clonc a chan gyda'r pobl dawnus yma a chewch chi wrando ar eu hanesion wrth i ni sgwrsio'n ddwl a chlywed am ei hoff gerddoriaeth. A wedi ymuno gyda ni yr wythnos hon, mae Hana a Joe Bryer, brawd a chwaer o Fryn Coch yng Nghastell Nedd, sydd wedi bod yn cynrychioli Cymru a Phrydain yn ddiweddar yn y Flete. Siwr i chi? Good.
Ie, yeah, iawn, diolch.
Good, fi'n falch. So, jyst i ddechrau de, oeddech chi'n fodlon jyst rhoi bach o hanes chi i ni, a beth chi wedi bod lan i yn ystod y flynyddoedd diweddar? Um, Wel, wastad wedi bod yn athleta. Um, na beth mi'n i dechrau yna, o, is i gysgol gynradd Castell Nedd. a o'n i'n sport day, a nath o thrawes um, Mr Stevens dweud bod fi'n gloi. A wedyn i lawr i um, you know, Swansea Harriers, a mae jyst i'n mynd ar hynny. Mae meddai ohoni ni wedi bod dy Swansea Harriers cos ni'n 19, mwy ddoed. Ie, yeah, ni jyst i cynrychioli, wel, nath popeth, ni jyst wedi mwynhau e, nath popeth jyst mynd o, o fyna. Gyda fi o'n i'n uh, gloi yn uh, ysgol a wedyn nes i hefyd ymuno gyda Swansea Harriers a ie, yeah, jyst wedi cario ymlaen. Nawr jyst wedi gorffen prifysgol yn Cardiff Met a ie, yeah, mynd nôl am Masters a jyst cario ymlaen rhedeg, really. Ie, yeah, oh. un peth, jyst i gorffen prifysgol fyd. So mae'r ddau ohon ni wedi gorffen blwyddyn hyn. Ie. Yeah. Um, ie.
Yeah. O'ch chi fod graddio chi, ond chi wedi colli mas ar y diwrnod graddio, siw bod hwnna'n siomedig iawn, y fe? Oh gosh, ie, yeah, ddim mor siomedig. Ti'n meddwl, ti'n bach yn... Um, oh, o'n i just, o'n i wedi gweld yn dod. Um, so, hmm. ni fod graddio uh, mis diwethaf, yeah. a mae fe jyst wedi cael ei postpono tan um, Pasg 2021. So, um, falle yeah. fy ni cael ei ddim yn rhywbryd, ond ie. Yeah.
O, chi wedi dathlu gatre, do fe? Ni wedi cael bach yeah, o cyw. bach o dathliad.
Cael cwbl o, um, o taili rownd. Yeah, oh. well, uh, social Yeah. yn y gardd. a dyna fe.
O, oh, da iawn ddo.
So, sut chi wedi bod yn cadw chi'n hunan yn brysur den ystod y lockdown? Um, so, dwi wedi cael fy dissertation i wneud. Um, oedd hynna mewn yeah, mis diwethaf. A yeah. so, just hynna

Um, o'n i'n ti'n bach yn brysur, so o'n i'n codi lan bob bore, ro'n i'n mynd ymarfer, wedyn dod nôl, um, dim ymarfer ar mo, gras neu ar hills neu beth bynnag yeah. o'n i'n gallu gwneud. Dod nôl, gofyn yn prifysgol. Um, so o'n i lwcus achos oedd dim byd, ti'n modd, o'n i, oedd pethau dyn ni'n neud. Yeah. Ond um, nawr, jyst i sylweddoli bod ni ddim yn gallu neud dim byd. Na. beth ni'n gallu neud heb athleta. A mae cyfyngad wedi bod lle ni ddim yn gallu hyd yn oed mynd mas am fwy na hanner awr o fe, so lle dychmygu bod wedi bod yn anodd, dych chi? O oh, ie, yeah, yn union. To'n i'n y gardd yn neud... Ni wedi cymryd misoedd yn y gytras yn ardd yn just ista yna. O'n i'n lwcus yr Timod, mae'r um, ma hael mas, mae fe'n nice, ond ie, yeah, lwcus iawn bod fe'n dechrau mynd nôl i twa, normality nawr. Ie, yeah, yn gyfle fa.
So, i ddod i nab o'ch chi'n well, dwi wedi fi deg cwestiwn fach cloi i chi. Cwestiwn un, pwy yw eich model rôl chi? Um, so, model rôl fi, ie, uh, yeah, Iwan Thomas, um, oherwydd mae'n reidr Pedro Can Medr, mm. um, mae'n dal cael y record, uh, Prydain, ble mae wedi redig mae 1999 yn gredi, a so mae'n dod o Cymru hefyd, so ni'n sedrych lan at y fe. Hmm, ie, hmm, yeah, fi, um, mae daid y fi, so mae'n cyntaf yn pretty obvious, y Jess Ennis. Yeah. Um, mae fy amazing, like, ti'n meddwl, mae pob merch yn dweud, ti'n meddwl, pan maen nhw pobl yn ofyn i pwy yw model rôl, mae Jess Ennis yw pwy mae'n dweud, really, really lico hi. Ti'n meddwl, mae'n di wneud loads. A dim just ar y track, mae'n di wneud loads off y track fyd, so fi'n really lico hwnna. A wedyn um, Alison Felix o America, a fi'n really lico hi hefyd, achos mae ma reputation massive dy athlete o mo, drugs a just neud popeth yn wael. Um, so fi'n really lico, lico hi, achos mae'n dangos y sport mewn fel lle nice a mae hi'n neud popeth yn, ti'n yn deg. Ie. Yeah.
O, oh, da. Beth yw'ch hoff gair Cymraeg chi? Um, un fi yw pop di ping. Um, Nid gair Cymraeg i hwnna.
Pop di ping neu microdom.
un fi yw Cymraes, sydd dim bach yn wahanol i fe. Um, ac yn rili gwybod dweud bod fi'n cymryd Cymraeg, so mae fe'n just nice, a fi'n really brod o bod yn tymod, dod o Gymru. Ie, yeah, yn hollol.
Beth yw'ch go-to outfit chi ar ddwrnod arferol?
Gos, o'n i'n wastad yn kit. Um, so, fi'n wahanol, fi'n lico dres o lan, achos bod bo fi'n wastad yn kit, fi'n lico rhoi colir ar a gwisgo nice ffroc nice. Yeah. Um, so, in, tymod, ond fi'n wastad yn kit, fi'n really dweud dim byd arall, ond Ie, yeah, dwi'n eisiau gwisgo ffroc nice hefyd. Na, um, na, dwi'n yeah, constantly mewn kit hefyd. Um, Rhaid, just, yeah, yn lockdown, dyna unig beth dwi'n ei wneud o training. So, dwi'n beth i gwisgo unrhyw beth arall, really. Os gennych chi gan penodol sy'n eich motivato chi cyn ras? Um, dim un penodol, ond rwy'n licio, yeah, rwy'n licio llawer o Drake a Travis Scott cyn fwy'n rasio, just um, rhoi fi mewn y zone, so yeah, rwy'n just gwrando i albums nhw. Fi'n hollol wahanol, fi licio, um, ti'n mo fel, oh, Greatest Showman, so ti'n mo Greatest Show dy Hugh Jackman, na, na ti'n mo, fi'n licio, anything show, ti'n mo, oh, fi just licio hwnna, fi'n hollol wahanol i fi.
Os gennych chi ddyfyniad sydd yn eich ysbrydoli chi? Um, Does dim byd penodol i fi, ond fi licio y syniad bod popeth bod fi roi mewn, fi cael mas, so fi licio, tymor, y gwaith cael bod fi roi mewn, fi'n gallu gweld beth, tymor, beth fi wedi roi mewn i'r um, sport. Yeah. Rwy'n hoffi pethau fel um, hard work beats talent a um, pethau fel yna, so just cario yeah. gwaith i galed. Ie, yeah, mae'n rhaid dda, mi feddwl. Os gan eich brawd a chwa'r unrhyw arferion gwael?
Loads, mae list o fi. so mae Jo, basically, mae Jo, mae fe'n lico, pan mae fe'n y cegen, oce, okay, mae fe'n tynnu pethau mas, ond mae fe ddim yn rhoi yn ôl.

pa bryd o fwyd ydych chi fel arfer yn bwyta? Um, so fi yn personol, rwy'n cael porridge yn y bore, a wedyn um, just cael fel simple Tesco meal deal fel um, southern fried chicken wrap uh, a pethau fel yna, a just, yeah, just settle the nerves. um, Sym rhywbeth penodol, ond mae breakfast yr un peth pob bore, hmm. um, sadly, sef uh, tost, o iau dy sgramblo a wedyn yoghurt, ond, a coffi. Yeah. Um, ond, other than that, fi ddim fel Joe. Joe, dim list o fi penodol. ond, um, yeah.
Yeah. So, byddwch chi'n dweud bod chi'n gystadleuol gyda'ch gilydd? Ie, mhm.
dwi'n ennill popeth. Na. Mae hanner dod na ar popeth. So... o, honestly, dy popeth. Redeg lan y star, um, unrhyw beth, pwy sy'n mynd i car yn cyntaf. Ond mae fe'n diddorol, achos ddim yn athlete. Ond ah. popeth ar... So, os, ti'n os ni yn athlete na, like, ni all right yn ni. Yeah. Ond dy popeth arall, like, mae popeth yn competition. Dim, there's no let up. So.
Fab. Ac os gennych chi atgof neu uchafbwynt yn eich gyrfa mewn athletau hyd yn hyn, sy'n sefyll mas i chi? Um, yeah, so i fi yw Gamer Gyman Lad, um, achos na oedd pencampwriaeth tro mwyaf o'n i wedi mynd, er, mwyaf cyntaf o'n i wedi mynd i. Hmm. Um, a o'n i jyst yn rili lyco fe. Na'r na, na digwyddiad o'n i wedi sylweddoli bod fi rili really eisiau gwneud athleta. Mm. Um, cyn hynny, o'n i'n gwneud e achos ti'n fi'n rili really joio fe. Mm. Um, ond o'n i'n byth wedi meddwl bod fi'n mynd i mynd i pencampwriaethau'r byd gymanlad Europeaidd. Yeah. Um, o'n i'n meddwl bod i'n lwcus, ond ar ôl hwnna, na beth o di, ti'n meddwl, solidifio fe, bod fi eisiau gwneud athleta. Ie. Yeah. Ie, yeah, ti fi gyda fi. yw um, ennill medal efydd mewn pen campwriaeth y byd dan 20. Um, oedd hynny'n just, ie, yeah, y, y, fel peth cyntaf dwi wedi ennill yn big, um, a yn rasio gynt cwbl o'r bechyn fel cyfle amach yn y byd, oedd hynny'n well, hwyl, hwyl iawn. Ie, yeah, felly ddechmygu. Fab, so mae dyn ni gêm nawr te, oce? Okay? So, yeah. Cystadleuaeth eto. Ie, yeah, cystadleuaeth arall drwyngoch chi tro ma. Okay, barod? Ie. Yeah.
Pwy sy'n mwyaf doniol? Da iawn. Pwy yw'r dawnsio'r gore? Mewn ffrau, pwy sy'n fel arfer yn gorfod cael y last word?

Mae'n mynd yn wel.
Pwy sy'n mwyaf tebygol o ganu yn y cawod?
Ie, yeah, oce. Okay.
Pwy sy'n cymryd y mwyaf o selfies?
Definitely.
Pwy sydd â'r llais gore? 100%. 100%.
Di byth yn canu.
Pwy sydd â'r clyfar? O.
Oh. No.
Pwy sydd â'r stafell weli mwyaf aniben? 100%. Fab, so, beth sy'n ar y gweill gyda chi nawr de ar ôl i'r cyfnod clo ddod i ben? Um, train off, mwy o train off. Yeah, um, just catch a lan gyda cwpl o ffrindiau, yeah. um, mynd nôl i prifysgol, really. Gobeithio bod yeah. uh, cystadlaethau yn dechrau lan eto, achos ar y foment ni jyst i completely colli season. Mm. Um, so ni'n gwneud tymor holl training yn am blwyddyn, os dim byd. Na. So, does dim classes, does dim byd. So gobeithio um, gallu ni wneud rhyw fath o cystadleuaeth. Ie. Yeah.
A nawr bod y pethau yma wedi cael eu colli, oedden nhw'n mynd i allu wneud e cyn blwyddyn nesaf chi'n meddwl? Falle, mae ma, yeah. ma rai yn mynd lan, ond... Um, ma dim lot, really. Does dim lot, a, achos dim ond cap ar faint o pobl sy'n gallu bod na. So, yeah. ti'n meddwl, mae dim pedair person mewn ras ar y foment. Yeah. So, mae just, mae popeth di cut o lawr. Um, so, gobeithio fydd rhywbeth. Ie, yeah, croes i basau. So, allwch chi gyflwyno'r can de, chi wedi dewis i ni wrando arno heddi? Uh, so ni wedi dewis greiddiau gan Tsunami, achos ni'n really look o fe, a mae'n tyn bach yn upbeat a, yeah. which yeah. is nice. Fab.
Wel, diolch enfawr i'r ddoi ohonoch chi am sgwrsio gyda fi, a pob lwc nawr de, pan mae'r athletau'n gallu cychwyn eto. Diolch.
Diolch Wel, diolch am mwynhewch.
Cliciwch y link i glywed gwreiddiau gan Tsunami. Hwyl!